מיין טאטע זכר צדיק לברכה רב וחסיד רבי עזריאל איז אסאך ארום געפארן אויף די וועלט ארבעט קיין חוץ לארץ אויפצוטון פאר אידישקייט העלפן פאר אידישע קינדער. אין איינע פון זיינע נסיעות ווען ער איז געפארן, עס איז גראדע געוועזן אין די פאר איסט, און אויפן וועג אהיים קיין ניו יארק איז געוועזן א אנעקספעקטעד טשעינדזש, און די פלעין וואס האט געדארפט קומען דירעקט קיין ניו יארק האט געהאט א טעקניקעל אישו, און מען האט געזאגט פאר אלע מענטשן מען דארף אראפגיין פון די פלעין, מען דארף בלייבן איבערנאכט דארטן וואו זיי זענען געווען אין יענע מדינה. און זיי גייען צושטעלן א האטעל פאר יעדעם איינעם פארשטייט זיך, און די נעקסטע אינדערפרי וועט מען קענען פארן ווייטער. שוין. וואס קען מען טון, דאס איז די רצון השם. און מ'האט אים איינגעטשעקט אין א האטעל, עס איז געווען א פייוו סטאר האטעל, ער איז אין זיין לעבן נישט געווען אין אזא האטעל, אריינגעקומען אלעס האט געבליטשקעט און געווען מורא'דיג איבערגענומען, אבער דאס איז געווען נאך א לאנגע דריי פיר טעג פון וואס ער האט געארבעט מיט מענטשן, ער איז געווען מורא'דיג אפגעמוטשעט. געדאוונט מעריב, זיך געגרייט פאר די נאכט, און נאכדעם האט ער ארויסגענומען זיינע ספרים, זיינע שירים קביעים וואס ער האט געהאט, און האט זיך אראפגעזעצט, דארט איז געווען א קאוטש, א באקוועמע קאוטש, און האט זיך אראפגעזעצט לערנען. פארשטייט זיך, זייענדיג אזוי אפגעמוטשעט, און ער זעצט זיך אראפ, ס'איז געוועזן אותיות פולחות בעבור, ער האט נישט געקענט זיך קאנצענטרירן, ער איז געווען אזוי אפגעמוטשעט און מיד, און ער איז איינגעשלאפן. און ער האט געשלאפן א שעה צוויי און ער האט זיך געגעבן א וועק אויף און ער האט געהאט א געוואלדיגע חלישות הדעת, ס'האט אים וויי געטון און ער האט געטראכט ביי זיך, מיין טאטע זכרונו לברכה, ער האט געזאגט אויף זיין טאטן, ער איז געווען א איד וואס האט שווער, ביטער שווער געארבעט פאר פרנסה און ער געדענקט ווען ער איז געווען א יונגל, א בחור, זיין טאטע פלעגט אהיימקומען, נישט קיין חילוק ווי אפגעהארגעט, ווי אפגעמוטשעט, ער האט געלערנט זיינע שירים. אויף אזא קביעות'דיגע אופן, נישט געווען אזא זאך ווי זיין מיד, נישט געווען אזא זאך ווי איינשלאפן, און דא, איך זיץ אין אזא באקוועמע פלאץ, און קוק אן, איך קען מיך נישט האלטן די אויגן, איך קען, איך שלאף איין, ווי קום איך צו מיין טאטן, איך בין זייער צובראכן, ס'געכאפט א חלישות הדעת. פלוצלינג זיצנדיג אזוי אויף די קאוטש, באמערקט ער אין פראנט פון זיך געווען אזא קליינע טישעלע, און אויפן טיש איז געליגן א רימאוט קאנטראל, און די רימאוט קאנטראל האט געהאט א גרויסע רויטע קנעפל, וואס ווען מען דרוקט דעם פאוער באטן, עפנט זיך אויף די גאנצע תהום פון די וועלט, קומט ארויף אויף א ריזיגע סקרין וואס איז געווען דארטן אויפן וואנט, און ער געט א טראכט פאר זיך, איין מינוט, מיין טאטע איז טאקע נישט איינגעשלאפן ביינאכט אויף די גמרא? ער געלערנט מיט מסירות נפש, אבער דעי קנעפל האט ער נישט געהאט. דעי נסיון צו זיצן און האבן די גאנצע וועלט פאר זיך אויף א קנעפל און צו קענען זאגן ניין אויף דעם קנעפל, דאס האט ער נישט געהאט. איך קום טאקע נישט נאנט צו מיין טאטן און זיין גמרא, אבער. די פאוער, די גבירה, די גיבור וואס איך קען זיין נישט צו דריקן דעם פאוער קנעפל, דאס האט ער נישט געהאט, און דאס איז מיין גבירה, און דאס האט אים געגעבן די חיזוק, ער זאגט ער איז אויפגעשטאנען פון דעם קאוטש א נייער מענטש, ער האט זיך אליין געטראפן די אייזיע גיבור, הכובש את יצרו, צו זיין א אמת'דיגע גיבור. מיינט נישט זאגן ניין פאר מידקייט, אמאל מיינט עס זאגן ניין פאר פאוער, צו נישט צודריקן א געוויסע קנעפל וואס יעדער איינער האט זיך זיין נסיון אמאל און מען קען זיך האלטן שטארק און נישט דריקן עפעס וואס מען וויל נישט דריקן, דאס איז די העכסטע גבירה צו וואס א מענטש קען נאר צוקומען, נישט דווקא אז אנדערע זאלן מיך זען.